מען האט פריער געשמועסט וועגן מענטשן האבן מורא וואס העט דער זאגן וואס העט יענער זאגן וויאזוי קען איך וויאזוי זאל איך מיך אנרופן ווי בין איך א איידעם זאל איך זאגן איך בין א גארא זאל איך עפעס אנדערש זאגן ס'איז באקאנט מען זאגט אז וואס א חילוק צווישן א מענטש ביי די עידזש פון צוואַנציק, פֿערציק און זעכציק. געווענליך ווען א מענטש איז צוואַנציק יאר אלט איז ער פארנומען א גאנצן טאג וויאזוי ער קען מאכן זיכער אז די וועלט זאל זיין צופרידן פון אים, אז יעדער זאל זיין צופרידן פון אים, ער זאל פליזן יעדן איינעם, ער זאל טון וואס יעדער איינער האלט ער דארף טון, זיינע עלטערן, זיין משפחה, ווען ער ווערט פערציג יאר, געווענליך פאנגט ער אן צו טראכטן, אה, קוק אן, כ'זע ס'האט נישט געארבעט פאר מיך די גאנצע זאך, סאו, כ'קעיר נישט, זאל יעדער איינער זאגן וואס ער וויל, איך טו וואס איך האב צו טון. און שפעטער ווען ער ווערט זעכציג יאר, פאנגט ער אן צו כאפן אז קיינער האט קיינמאל נישט געקוקט, ס'איז געווען א שאטעוו אויף די גאנצע ענערדזשי וואס ער האט אריינגעלייגט, וואס העט דער זאגן, וואס העט יענער זאגן, קיינער קוקט נישט אויף אים. כ'האב געוואלט אנהייבן מיט איין שאלה וואס איך וויל פרעגן. צו איינער קען דא א מענטש וואס האט נאך קיין איין מאל אין זיין לעבן נישט געהאט קיין לאס? קיין לאס. איינער קען א מענטש וואס האט נאך קיין איין מאל נישט פארלוירן עפעס? וואס האט נאך קיין איין מאל נישט געהאט עפעס וואס ער האט פארלוירן? כ'מיין לאמיך זעהן דא, טאמער עטס קענטס אויפהייבן די הענט אויב יעדער דא האט שוין עפעס פארלוירן אמאל. איין מענטש האט נאך קיינמאל נישט פארלוירן און אויף קאורס איך מיין וועם צו זאגן, דאנעלד טראמפ. וואס מיינט פארלוירן? וויאזוי קען א מענטש פארלירן? און לאמיר טראכטן, ס'איז דא צוויי מינע וועגן, ס'איז דא צוויי מינע וועגן וויאזוי א מענטש קען זיך לערנען עפעס. ס'איז דא איין וועג וויאזוי א מענטש לערנט זיך עפעס, וואס דאס איז דער זייער טיפיקעל וועג, דער נארמאלער וועג וואס רוב מענטשן גייען. מען פאנגט אן, אלס קינד גייט מען אין חדר, שפעטער גייט מען אין ישיבה, שפעטער גייט מען וויל זיך לערנען עפעס א פאך, גייט מען זיך לערנען א פאך. איינער גייט פינף יאר אין סקול זיך צו לערנען עפעס, איינער גייט דריי יאר, איינער גייט צען יאר, א דאקטער גייט גאר לאנג, א לויער, מען לערנט זיך א פאך. אבער דאס איז איין וועג וויאזוי מען קען זיך לערנען א זאך. ס'איז דא נאך א וועג וויאזוי א מענטש קען זיך לערנען א זאך. דורכ'ן ארבעטן אויף א געוויסע זאך און באקומען אסאך עקספיריענס, און ווער רעדט נאך אויב די עקספיריענס וואס ער באקומט איז נישט אזעלכע געשמאקע עקספיריענס, איז עקספיריענס וואס ער האט פארלוירן עפעס פון עס, ער האט געהאט א לאס פון עס, איז אויך א וועג ווי אזוי מען קען זיך לערנען אז מען האט פלאפס, מען האט פעיליערס, מען האט זאכן וואס מען גייט דורך נישט קיין געשמאקע זאכן, אבער מיט אסאך עקספיריענס די שאלה איז איין זאך, ווען דו וואלסט ווען געווען א ארבעטסגעבער, וואלסט געווען א עמפלויער און דו דארפסט הייערן א מענטש וואס עס דארף קומען צו דיר ארבעטן אויף א געוויסע פראדזשעקט, אויף א געוויסע זאך וואס דו דארפסט אין דיין ביזנעס, און דו האסט צוויי אפשענס וועם דו קענסט נעמען פאר דעם. אפשען נאמבער וואן, קענסט נעמען איינער וואס איז געגאנגען צען יאר אין סקול און זיך געלערנט עקזעקטלי די זאך וואס דו דארפסט האבן אין דיין ביזנעס אז ער זאל טון, אפשן נאמבער טו איז אז דו קענסט האבן א מענטש אין דיין ביזנעס וואס האט געארבעט פאר פֿופֿצן יאר אין א אנדערע פלאץ וואס ער האט געדארפט טון עקזעקטלי דאס וואס דו דארפסט אז ער זאל טון אין דיין ביזנעס און ער האט דארטן מיטגעהאלטן יעדע מין מיסטעיק אין די בוק וואס מען קען מאכן, ער האט געהאט יעדע מין עקספיריענס מיט יעדע מין קאסטומער מיט יעדע מין קאמפעני מיט אלע וואס דו אלעס וואס דו דארפסט האבן איז ער אריבער געגאנגען אין א אנדערע פלאץ, וועם פון די צוויי מענטשן וואלסטו ענדערש געהייערט? וואלסטו געהייערט די מענטש מיט עדיוקעישן אדער די מענטש מיט עקספיריענס? און יעדער איינער זאגט די וואס איך האב געטראכט, די מענטש מיט עקספיריענס. ס'איז געווען אפאר יאר צוריק א קאמפעני אין מאנהעטן, א ריעל עסטעיט קאמפעני, און זייער, זיי, זיי האבן געזוכט אקוואזישאנס, זיי האבן געזוכט צו אריינברענגען קויפן נאך פראפערטיס, נאך, נאך ריעל עסטעיט, און זיי האבן געהייערט א אקוואזישאן מענעדזשער, איינער וואס זיין, זיין רעספאנסיביליטי איז געווען צו ברענגען גוטע דיעלס, און ער האט געמאכט זייער א גוטע דזשאב, אבער עס איז דורך געגאנגען אפאר יאר וואס ער האט געמאכט זייער גוטע דזשאבס, איז ער האט ער געטון דאס וואס רוב מענטשען טוען ווען ס'גייט זיי גוט אפאר יאר, ער איז געווארן בגאווה'דיג, יא איך קען, איך ווייס וויאזוי מען טוט עס, און ער איז געווארן זייער קאמפארטעבל מיט זיך, און געווענליך דאס איז די צייט ווען ס'פאנגט אן זאכן צו גיין בארג אראפ, ווען א מענטש ווערט אווער קאנפידענט, ער פארגעסט צו מאכן זיינע דו דילידזשענס וויאזוי ער דארף עס מאכן, און דעמאלטס פאנגט אן צו זאכן גיין אזוי סאך מאל באקומט ער פלאפס און ער האט טאקע געמאכט א טעריבל טעריבל פלאפ און ער האט פארלוירן פאר די קאמפאני איבער א מיליאן דאלער ס'איז געווען זייער זייער א שווערע פיל ער איז געווען זייער צוקלאפט ביי זיך פון די פלאפ וואס ער איז אריבער. די נעקסטע טאג קומט ער אריין אין אפיס, און זיין באלעבאס רופט אים אריין, קאלט אים אויף די פאון, יאנקל קום אריין צו מיר אין אפיס. ער קומט אריין מיטן פנים אראפ, מיט די נאז אראפ, אינגאנצן באבלאזן, ער ווייסט שוין פונקטליך וואס עס גייט קומען, און זיין באלעבאס פרעגט אים, יאנקל, זאג מיר, דו ווייסט פארוואס איך האב דיך אריין גערופן דא? זאגט ער, יא. זאגט ער, פארוואס? זאגט די באלעבאס, דו גייסט מיך פייערן יעצט. אזא פלאפ? כ'האב פארלוירן פאר די קאמפאני איבער א מיליאן דאלער, איך בין זיכער אז דו גייסט מיך פייערן, ביסט דאך א קלוגע באבוס. זאגט דער באבוס, ביסט אויפן קאפ געפאלן? כ'האב דזשאסט געספענדט א מיליאן דאלער פאר דיר? כ'האב געספענדט א מיליאן דאלער דיך צו עדזשוקעיטן א זאך וואס כ'האב נאכנישט קיין איין מאל נישט געהאט א ארבעטער וואס האט געקענט די עקספיריענס וואס דו קענסט יעצט און דיך זאל איך יעצט פייערן? איך בין נישט משוגע? ענדערש וויל איך פארשטיין פארוואס דו האסט געמאכט די פלאפ, וועלכע זאך האסטו פארזען? וואס קען מיר אונז לייגן פראסידזשערס אין פלאץ, וואס קען מיר אונז טון אז גאוינג פארווארד זאל מער נישט געשען אזעלכע מיסטעיקס, און און און אזוי, קוק איך וועל דיך פייערן, איך וועל גיין זוכן א ארבעטער וואס וואס וואס עט האבן די זעלבע עקספיריענס ווי דיר, איך מיין ס'איז זייער שווער צו טרעפן, אנלעס איך גיי ספענדן זייער אסאך געלט, מסתם מער ווי א מיליאן דאלער, סאו אוודאי גיי איך דיך האלטן אז דו האסט אזויפיל עקספיריענס ביי דיר, סאו די שאלה איז ווען איך קום צו דיר און איך פרעג דיך, זאג מיר, איך קען דיך געבן זייער אסאך עדיוקעישן, איך קען דיר געבן עדיוקעישן זאלסט נישט דארפן דורך גיין אסאך סקולינג, זאלסט נישט דארפן גיין צען יאר אין סקול זיך צו עדיוקעיטן, וויאזוי? דורכן דיך געבן עקספיריענס, אבער כדי איך זאל דיר געבן עקספיריענס מוזטו דורכגיין מורא'דיג מורא'דיג אסאך שוועריגקייטן, דו גייסט האבן זייער אסאך פלאפס, דו גייסט דורכגיין זאכן וואס דו וועסט ממש פילן אז דו האלטסט עס נישט אויס מער, אבער נאכדעם גייסטו באקומען עקספיריענס וואס דו וועסט זיין ווערד זייער אסאך לגבי די עקספיריענס. ס'איז דא מענטשן וואס גייען זאגן, איך ווייס נישט איך בין גרייט פאר עס, ס'איז זייער א טייערע פרייז, אפשר גיי איך עס נישט קענען טון, ס'איז דא מענטשן וואס וועלן זאגן איך דארף עס איבערטראכטן, ס'איז דא מענטשן וואס וועלן זאגן אקעי איך בין גרייט ווייל איך גיי באקומען א שטארקע עקספיריענס, אבער ווען דו טראכסט אריין אין דיין לעבן, ווען דו טראכסט אריין אין זאכן וואס דו ביסט שוין אריבערגעגאנגען, כ'קום דיך נישט פרעגן צו דו ווילסט עס אריבערגיין, כ'קום צו דיר זאגן דו ביסט אריבערגעגאנגען זאכן, דו האסט צוויי אפשענס אין פראנט פון דיר, קענסט נעמען דיינע פלאפס וואס דו האסט געהאט, קענסט נעמען אלע דיינע פעלערס וואס דו האסט געהאט, קענסט נעמען אלע דיינע דורכפעלער און זאגן, כ'בין גוט גוט אראפגעפאלן, כ'בין גוט אין די ערד, איך קען מיך נישט אויפהייבן, א גוטן טאג, ס'וועט מיר שוין קיינמאל נישט גיין גוט, כ'וועל שוין קיינמאל נישט מצליח זיין אין עפענען א ביזנעס, כ'וועל קיינמאל נישט מצליח זיין צו האבן א נארמאלע משפחה, כ'וועל קיינמאל נישט מצליח זיין מיט גארנישט וואס איך טו, דאס איז אפשן נאמבער וואן, באט וואט א וועיסט, וואט א וועיסט. וואסערע פרייז דו האסט געצאלט פאר דעם, וואס דו נעמסט נאכדעם די גאנצע זאך וואס דו האסט געצאלט, די גאנצע עקספיריענס, אריין אין טוילעט, אראפגעפלאשט, א גוטן טאג, אזא וועיסט, ס'איז נישטא קיין גרעסערע וועיסט ווי דעם. אדער קענסטו זאגן, כ'בין אריבערגעגאנגען אזא עקספיריענס, כ'האב געצאלט די פרייז! איך האב געצאלט אלעס וואס א מענטש קען באצאלן כדי דורכצוגיין אזא זאך, לאמיך נעמען יעדע פעני, לאמיך נעמען יעדע דורכפאל, יעדע פעיליור, יעדע זאך וואס איך בין אריבערגעגאנגען, און לאמיך זען וואס האב איך מיך פון דעם געלערנט, וואס קען איך טון אז אנגעפאנגען פון יעצט זאל מיך עס ברענגען צו א בעסערע פלאץ. ביסט דאך עס שוין סייווי אריבערגעגאנגען, איז דאך א שאד האסט געצאלט אזא טייערע פרייז, זע עס טאקע צו טון. זאגט א ווערטל אז אז א איד איז אמאל געווען אין ארץ ישראל ער איז געגאנגען צום כותל דארט און ער זעט עפעס א ספרדי שטייט ביים כותל און ער שרייט און ער וויינט רבונו של עולם מאך מיך א פאנטשער אין ארץ ישראל רופט מען א פלעט טייער א פאנטשער רבונו של עולם איך בעט דיך איך דארף א פאנטשער איך בעט דיך רבונו של עולם איך דארף א פאנטשער ער זעט אים שטיין דארט אפאר שעה און שרייען רבונו של עולם איך דארף א פלעט טייער און דער מענטש שטייט פארוואונדערט ער רייט א נארמאלע מענטש שטייט און שרייט און בעט ער דארף א פלעט טייער, וואס דארף ער א פלעט טייער? גייט ער צו צו אים און פרעגט אים, רבי איד, זיי מיר מסביר, וואס בעטסטו דא דעם אייבערשטן, וואס דארפסטו א פלעט טייער? זאגט ער, כ'על דיר זאגן די אמת, כ'בין געווען נעכטן ביינאכט ביי ר' שיר'ן בית מדרש, און כ'האב געהערט ווי די מגיד שיעור איז מסביר אז די לעבן פון א מענטש איז א גלגל החוזר בעולם, ס'איז א רעדל, אמאל גייט עס ארויף, אמאל גייט עס אראפ, אמאל ווען מ'איז אויבן קען עס אנקומען אונטן, אמאל איז עס אונטן קען מען אנקומען אויבן, העפענס טו בי יעצט שטיי איך אין זייער א גוטע פלאץ, כ'האב ברייט פרנסה ברוך השם, כ'האב גוטע שלום בית, כ'האב פיינע קינדער, כ'האב א פיינע הויז, אלעס גייט מיר זייער פיין, און איך בעט די אייבערשטער מאך א פלעט טייערע, איך ווילל נישט זאל צוריק אראפגיין, איך וויל ס'זאל בלייבן אויבן. א מענטש נעמט די עקספיריענס וואס מ'האט געהאט, שלמה האט פריער דערמאנט וועגן קשר, שלמה הערש עקשטיין מיין ברודער, איך האב מיטגעהאלטן פעין וואס ער האט געהאט, איך האב געזען וואס ער איז אריבערגעגאנגען, איינער קען זאגן, נע, שוין, אקעי, ווייסטו וואס, איך פאנג אן מיין נייע לעבן, ווען דער אייבערשטער העלפט דיך שוין, דו האסט א שידוך און ס'גייט דיר פיין, איך פאנג אן מיין נייע לעבן, פארגעסן פון עס און געגאנגען ווייטער. זיי נישט קיין נאר, פארוואס עפעס פארגעסן פון עס? די גאנץ קשר פראדזשעקט וואלט קיינמאל נישט אונטערגעקומען. ווען שלמה הערש וואלט נישט אריבערגעגאנגען דאס וואס ער איז אריבערגעגאנגען. ער איז אריבערגעגאנגען וואס ער איז אריבערגעגאנגען. ער האט אנגעהויבן צו טראכטן, כ'האב געצאלט אזא טייערע פרייז, פארוואס זאל איך עס לאזן אלס א וועיסט? פארוואס זאל איך עס וועיסטן? ניין, לאמיך זען וואס איך קען טון מיט די עקספיריענס וואס איך האב געהאט, מיט די לאס וואס איך האב געהאט, און לאמיך זען וואס קען איך טון צו ברענגען א בענעפיט פאר אנדערע מענטשן, צו העלפן אנדערע מענטשן זאלן דאס קיינמאל נישט אריבערגיין, און אויף אזא וועג איז קיינמאל נישט געווען אזא זאך ער האט פארלוירן, ער האט פשוט געהאלטן אינמיטן זיין עדיוקעישן, איינער גייט אין עדיוקעישן צען יאר פֿופֿצן, איך בין דורך מיין עדיוקעישן וואס איך האב געדארפט אריבער גיין און יעצט ווען דו האסט געענדיגט מיט דיין עדיוקעישן קענסטו אנפאנגען פריש און דו קענסט אנהייבן צו זען וואס דו האסט צו טון, יעצט לאמיך ענק פרעגן נאכאמאל, ווער דא אין די רום האט נאך קיינמאל נישט געהאט קיין לאס? קיינער נישט. אז דו קענסט נעמען די לאוס און דו קענסט מאכן אז דו זאלסט האבן פון דעם געווינען, וואס דו קענסט טון. סאו די ערשטע זאך וואס דו דארפסט טון איז נעם די גרעסטע לאוס וואס דו האסט געהאט, אויב דו האסט א פען און א פעיפער שרייב דיך עס אפ יעצט, אז נישט לייג עס אריין אין דיין פאון זאלסט עס גוט געדענקען, און האב די לאוסעס אין פראנט פון מיר, אייביג אין פראנט פון דיינע אויגן צו וויסן וואס איז עס און וואס קען איך טון כדי דאס זאל ברענגען די מערסטע פראפיט וואס די קענסט וואס ס'קען ברענגען, כ'קוק דא איך האב דא א ראבער בענד, און די האסט א ראבער בענד, און די ווילסט זאל פליען זייער ווייט, וואס איז די וועג וואס דארפסטו טוהן אז די אז די ראבער בענד זאל פליען די ווייטסטע וואס ס'קען זיין, שלעפסט עס די מערסטע וואס ס'קען, און. און ס'געט א פלי זייער ווייט. פארוואס? ווייל ווי מער די פעין, ווי מער די עקספיריענס וואס די האסט געהאט, ווי מער די פלאפ וואס איז געגאנגען אנדערש ווי די האסט געוואלט, אלץ מער האסטו בענעפיט פון עס. דאס איז זייער א שיינע דרשה, אבער די אמת איז ווען די גייסט ארויסוואקן פון דא, און און און און טאמאראו איז אנאדער דעי, און די גייסט צוריק צו דיין ארבעט, די גייסט צוריק צו דיין לעבן, קענסט האבן אלעס פארגעסן, ס'איז א וויכטיגע זאך, און ווען דו גייסט צו אזא זאך און דו הערסט א זאך וואס אינקארעדזשט דיך, וואס איז מחזק אנצופאנגען נאכאמאל צו גיין ווייטער, די ערשטע זאך, פאנג אן צו טון עפעס. זע צו טון כאטשיג עפעס א פעולה וואס דו קענסט טון כדי אנצוקומען צו וואו דו ווילסט אנקומען. נעם בעיבי סטעפס, ווייל ווילאנג ס'איז נאר א איידיע אין דיין קאפ איז זייער זייער ריסקי, אונז ווייסן מיר אלע ס'איז דא א בעיבי ווערט געבוירן, די ערשטע דרייסיג טעג וואס א בעיבי ווערט געבוירן ווערט די בעיבי אנגערופן אן אייפל, טאמער חס ושלום די בעיבי שטארבט. פארוואס? ווייל ס'איז נאך נישט קיין דעוועלאפט מענטש, ס'איז נאך אזא, ס'איז נאך, ס'איז נאך עפעס א זאך וואס ס'קען ווערן פון דעם א מענטש. ס'גייט דורך דרייסיג טעג ווערט עס א זאך, פאנגט עס אן צו ווערן א זאך, און ס'ווערט א יאר אלט, צוויי יאר אלט, פינף יאר אלט, ביז ס'ווערט א ריזיגע גראבע מענטש און דו קענסט אים נישט רירן פון פלאץ. די זעלבע זאך איז מיט יעדע זאך ווען די הערסט א איידיע, די הערסט א זאך וואס ס'העלפט דיך, ווילאנג ס'איז פלעין א איידיע אין דיין קאפ איז עס זייער א ריסקי זאך אז די גייסט מארגן ארויס וואקן פון דא גייט עס נישט זיין. וואס דארפסטו טון כדי די זאלסט קענען מאכן פון דעם וואס די טראכסט אז די קענסט טון? די טראכסט אז די קענסט עפעס טון, וויאזוי קענסטו עס מאכן אז ס'זאל ווערן א ריזיגע געביידע? דורכן אריינבלאזן אקסידזשעם יעדן טאג אין אונז. וויאזוי בלאזטו אריין אקסידזשעם אין דעם? יעדן טאג טו עפעס פאר דעם. רעד מיט איינעם פון עס. אטעם עס. טראכט פון עס. בעט דעם אייבערשטן פון עס. טו וואס דו קענסט אז יעדן טאג פאר דו גייסט שלאפן, טראכט, טראכט צוריק ביי דיר, האב איך עפעס געטון היינט פאר מיינע איידיעס? האב איך עפעס געטון היינט פאר מיינע פלאפס וואס איך האב געהאט צו מאכן אז ס'זאל זיין א זאך וואס ס'ברענגט מיר א בענעפיט? און אזוי צוביסלעך בלאזט אריין מער און מער פון דעם ביז דו גייסט אנקומען צו א פוינט וואו דו וועסט נישט קענען רירן, און יעדער איינער וועט זען אז דו ביסט אנגעקומען וואו דו ווילסט אנקומען, און ער איז נישט אנגעקומען, מען וועט אים פרעגן פארוואס ער איז יא אנגעקומען און ער נישט, וועט ער זאגן אה שכוח ער איז אנדערש, ער וועט נישט כאפן וואסערע כוחות איך האב אריינגעלייגט, וואסערע אקסידזשען איך האב געדארפט אריינלייגן, סטראגלען יעדן טאג, ווייסט מען זאגט אז ס'איז געווען א איד אמאל איז געקומען אין א בית מדרש,

העלף מיך איך מוז געווינען די לאטערי, איך מוז געווינען, די איינציגסטע וועג ארויס פון מיין פעקל וואס איך האב יעצט איז געווינען די לאטערי, האט זיך אמאל געפילט אזוי? איך מוז יעצט געווינען די לאטערי, אז נישט איז אווער, יעצט איינמאל מוזטו מיך העלפן, און אזוי אפאר טעג קומט ער און ער שרייט, ער פארפירט און ער בוכעט און ער האקט און ער זעצט און ער בראקעט, איך מוז געווינען די לאטערי, רבונו של עולם העלף מיך שוין, שוין איין טאג ער ענדיגט צו שרייען, רבונו של עולם איך מוז געווינען די לאטערי, הערט ער עפעס א באס קול און זאגט אים, ר' איד, עט ליעסט גיי ארויס קויף א טיקעט. א מורא'דיגע לימוד פון דעם. מענטשן זענען ביזי, יא איך האב די פלאן, איך האב יענע פלאן, מען זאגט נאך פון איינעם, איך מיין פון די פאנאוויטשער ראש ישיבה, ער איז זיך געקומען אין בני ברק נאך די קריג, ער האט זיך ארום געדרייט מיט זיינע תלמידים דארט אין די גאס, ער האט אנגעהויבן צו זען ריזיגע שטחים מיט זאכן, מען זאגט פאר איינעם, זעסט דא אין די פלאץ גייט מען בויען א ריזיגע ישיבה פאר אונזער ישיבה, דארט גייט זיין א ריזיגע בית מדרש און דאן וועסטו דארט גייט מען בויען א ריזיגע כולל, און די די תלמ איינער פון די תלמידים זאגט די ראש ישיבה איך חלום, ווער האט געהאט כח צו טראכטן דעמאלטס פון דעם, היינט צוטאגס איז יעדע יעדע פופציג יעדע פופצן יעדע פופצן מינוט קומט ארויף א בנין ערגעץ, ווער האט געהאט כח צו חלומ'ן דעמאלטס פון דעם. זאגט דער ראש ישיבה, יא יא יא, איך חלום טאקע, אבער איך שלאף נישט. א מורא'דיגע חילוק פון איינער וואס ער חלומ'ט און ער שלאפט. קענסט האבן די בעסטע איידיעס, דאן ריק דיך אריין אין בית מדרש, אויף מערב זייט קענסטו זען אייביג צוועלף און איינס די נאכמיטאג אין בית מדרש זיצן אלע מענטשן מיט אסאך איידיעס, זיי ווייסן אפילו וויאזוי אמעריקע דארף ווערן געראנט, צו מען זאל יא גיין אין קריג מיט מיט נאר קאריע צו נישט, און וויאזוי וויאזוי ארץ ישראל, וואס ארץ ישראל דארף דעם, מורא'דיגע איידיעס, און באמת באמת קלוגע מענטשן, ווען די פאליטישאנס וואלטן געוואוסט וואלטן זיי דארטן געקומען נעמען זייערע עצות, אבער גארנישט ווערט נישט געטון, זיי בלייבן אויסגעשפילט פון אלע זייטן. וויטש ברענגס מיר טו די נעקסטע פוינט, וואס איז זייער זייער א וויכטיגע זאך זיך אריינצונעמען אין קאפ פאר יעדע מענטש, יעדע איד און יעדע מענטש, ובפרט פאר איינער וואס ס'גייט דורך וואס אידן וואס זיצן דא גייען דורך. יעדער איינער האט חברים, יעדער איינער האט משפחה. איך גיי זאגן א זאך דא וואס ס'קען זיין ס'איז אביסל שווער צו הערן, אבער ס'איז זייער זייער זייער א וויכטיגע זאך, א מענטש דארף זייער אבאכט געבן אויף זיין קאפ זיך צו אייסעלעטן, זיך צו איינזאם מאכן פון נעגעטיוו פיפל. זייער אסאך מענטשן דרייען זיך ארום און מען איז ארומגענומען צווישן מענטשן וואס זענען נעגעטיוו און יעדער איינער הערט מיינונגען פון אנדערע מענטשן וואס אסאך מאל קומט עס פון נעגעטיוו פיפל, מען זאגט אויף ענגליש יו אר ען עווערידזש אוו די פייוו פיפל יו הענג אראונד וויט, יעדע מענטש וויל וויסן, ווילסט וויסן וואסערע מענטש דער און דער איז? זייער סימפל, איך קען דיר זאגן קלאר וואסערע מענטש יעדער איינער איז. ברענג מיך א ליסטע פון דיינע פינף נאנטסטע מענטשן און איך וועל דיר זאגן וואסערע מינע מענטש דו ביסט. אז דו דרייסט דיך ארום צווישן מענטשן וואס זאגן א גאנצן טאג מען קען נישט, קיינער האט עס נאכנישט געטון, פארוואס טו איך האב עס שוין געטרייט ס'איז נישט געלונגען, דו האסט דאך שוין געטרייט איינמאל ביסט דורכגעפאלן, העסטו זען ס'וועט נישט גיין, לאז דיך אפ, און ס'קען זיין אז די מענטשן מיינען עס פאר דיין טובה, ס'איז דא אזא מעגליכקייט. אבער דאס העלפט דיך גארנישט, ער האלט אין איין פיטערן נעגעטיוו אקסענדזשים אריין אין דיין קאפ, ער האלט דיר אין איין זאגן אז דו קענסט נישט, און און און וואס האסטו פון דעם, האלטסט אין איין בויען ביז ס'ווערט א ריזיגע גרויסע געביידע אז איך קען נישט. א מענטש האט א כח. צו קאנטראלן זיין מיינד אז דו האסט נישט קיין ברירה, דו מוזט דיך דרייען לעבן עפעס נעגעטיוו מענטשן, קען זיין א טאטע, א מאמע, א משפחה, כ'ווייס נישט וואס, אז א מענטש האט נישט קיין ברירה ער מוז זיך דרייען צווישן עפעס נעגעטיוו מענטשן, דארפסט עטס וויסן א מענטש האט א כח צו קאנטראלן זיין מיינד, ער קען נעמען א שליסל און צושפארן די קאפ, ניין יעצט בין איך נישט אינטערעסירט אריינצולאזן עניטינג, און יעצט בין איך יא אינטערעסירט, א מענטש אינקארעדזשט דיך, זיי דארט. וואס זאגט רבי נחמן מברסלב זאגט אז דער אייבערשטער האט געגעבן א מורא'דיגע מתנה פאר א מענטש אז ער האט אים געגעבן א מח וואס קען נישט טראכטן צוויי זאכן אויפאמאל. ער רעדט לגבי א מענטש האט מחשבות זרות, מחשבות זרות קען מיינען יעדע מין מחשבה, צו עס איז א מחשבה וואס מען דארף נישט האבן, צו עס איז א מחשבה וואס מען דארף נישט האבן וועגן עס איז נעגעטיוו, צו ס'איז א מחשבה וואס מ'דארף נישט האבן ווייל ס'וועט מיך נישט טראגן אין ערגעץ נישט, ס'וועט מיך נאר ברענגען מיין מיין פיקטשער אין פראנט פון מיר אז ס'איז א שווארצער פיקטשער. צו קומט דיך אריין די מחשבה דארפסט עס נישט פייטן, די איינציגסטע זאך וואס דו דארפסט טון, פאנג אן צו טראכטן עפעס אנדערש. קענסט נישט טראכטן צוויי זאכן צוויי זאכן אויפאמאל, איז די איינציגסטע זאך וואס דו האסט איז אז דו קענסט קאנטראלן דיין מחשבה. וואטש אויף דיין מחשבה, לאז קיינעם נישט צוקומען צו עס. אז דו ווילסט מצליח זיין מיט סיי וואס אין דיין לעבן, נעם דיך ארום מיט מענטשן וואס האבן שוין מצליח געווען אין יענע זאך. דו ווילסט ווערן א גרויסע עושר? נעם דיך ארום מיט גרויסע עשירים. ווילסט ווערן א פרייליכע מענטש? נעם דיך ארום מיט פרייליכע אידן, דריי דיך לעבן פרייליכע מענטשן. דו ווילסט וויסן וויאזוי צו ווערן א פלאמבער? ווער א חבר מיט א גוטע פלאמבער. ווילסט ווערן ווילסט וויסן וויאזוי צו זיין א מעסטער אין וועיסטן צייט אויף סאושעל מידיע? הענג ארום מיט נאך אינגעלייט וואס וועיסטן זייער גאנצע טאג און זייער גאנצע וואך אויף סאושעל מידיע, געס וואט? אין נאו טיים וועסטו זיין א עקספערט אין עס. נאו טיים! ס'איז דא א א באקאנטע סטארי, ס'איז דא געווען א איד וואס האט געהייסן וויקטאר פרענקל ביי די צווייטע וועלט מלחמה, ס'איז דא א בוק וואס איז זייער זייער א שטארקע בוק פאר סוקסעס אין ביזנעס וואס ווערט אנגערופן די סעווען העביטס אוו היילי אפעקטיוו פיפל, די סעווען העביטס אוו היילי אפעקטיוו פיפל ביי סטיפען קאווי, און ער ברענגט א מעשה פון וויקטאר פרענקל, העפענס טו בי ער איז געווען א איד און וועגן דעם איז ער אויך אריבערגעגאנגען אין די לאגער וואס ער איז אריבערגעגאנגען, דערציילט וויקטאר פרענקל א מורא'דיגע מורא'דיגע זאך, ער זאגט אזוי, ער איז געווען אין די קאנצענטרעישאן קעמפס, ער איז געווען אין די געטאוס, די מצב וואס א איד איז געווען אין יענע צייט דארף איך ענק נישט זאגן, אונז קען מיר עס נישט באגרייפן אפילו מען וועט עס יא זאגן. ער האט פארלוירן זיינע עלטערן, ער האט פארלוירן זיין ברודער, ער האט פארלוירן זיין ווייב, ער האט אלעס אין דער וועלט פארלוירן, און ער זיצט דארט אליין אין דער געטא, וואס יעדן טאג, יעדן טאג וואס מען שטייט אויף אין דער געטא ווייסט מען, רוב מענטשן פון דער געטא דא גייען עס נישט מאכן, גייען נישט ארויסגיין לעבעדיג פון דא. און ער זיצט דארט, און ער טראכט ביי זיך, קוק אהער, די נאציס, ימח שמם, האבן איבערגענומען קאנטראל אויף אלעס דא, זיי האבן איבערגענומען קאנטראל אויף די ענווייראמענט, זיי האבן איבערגענומען קאנטראל וויאזוי מענטשן ביהעיוון, וויאזוי מענטשן טוען זיך אן, ווען מען דארף גיין שלאפן, ווען מען דארף אויפשטיין, ווען מען קען עסן, ווען מען קען נישט עסן, אלעס האבן זיי איבערגעגעבן, איבערגענומען קאנטראל, און אונז האמיר גארנישט וואס אונז האמיר. און אזוי זיצנדיג טראכט ער אריין, איין זאך וואס איז דא וואס די נאציס ווילן איבערנעמען, אבער איך האב נאך עפעס, עפעס, עפעס א שטיקל בעלות אויף עס, און דאס איז מיין קאפ. איך קען נאך אביסל וואטשן אז מיין קאפ זאל טראכטן פאזיטיוו, איך גיי פון דא ארויסגיין, און אויב גייען די נאציס מיט דעם נישט מצליח זיין, קען זיין אז איך וועל זיי קענען געווינען נאר מיט דעם. און אזוי צוקלאפט און צובראכן, נאקעדיגערהייט, ער האט נישט געהאט וואס אנצוטון, האט ער אנגעהויבן צו זיך צו פיקטשערן וויאזוי ער האט איבערגעלעבט די קריג, און ער זיצט אין פראנט פון קלעס רומס, ער זיצט אין פראנט פון מענטשן, און ער דערציילט אלעס וואס ער איז דורך אין די קריג, און ער דערציילט וואס ער איז דורך, די טארטשור, די פארפייניגקייט, אלעס וואס ער איז אריבערגעגאנגען דארט, און ער עדיוקעיט זיי פון וואו ער קומט, וואס איז אריבערגעגאנגען, און אין נאו טיים איז ער געווארן אזוי פאזיטיוו אז די אלע שלעכטע זאכן וואס די נאציס האבן געטרייט צו טון האבן זיי נישט געקענט אראפברענגען זיין ספיריט, זיי האבן נישט געקענט אראפברענגען זיין עקסייטמענט, זיי האבן נישט געקענט אראפברענגען זיינע פלענער מיט זיין וויזשן, און אין נאו טיים האט ער געזען אז ער איז מחזק אנדערע מענטשן ארום זיך אויך, יעדער איינער ווערט פאזיטיוו, מען פאנגט אן ארויסצוקוקן אויף א פיוטשער, מען פאנגט אן ארויסצוקוקן, אה, ס'גייט יא קומען גוטע צייטן. און די נאציס האבן נישט געוואוסט וואס גייט פאר מיט די חברה, איך קען זיי נישט, איך קען זיי נישט צוברעכן, וויפיל איך זאל זיי טרייען צו צוברעכן זיי בלייבן פרייליך, זיי בלייבן גוט, און דאס א מענטש נעמט זיך אריין דאס אין קאפ, איך גיי דורך א וועלט מלחמה, איך גיי דורך א לאגער, איך גיי דורך אזויפיל פעין, ווי קען איך עס אויסהאלטן, יא יא יא, קען זיין איך גיי דורך פעין, קען זיין מ'האט געטרייט איבערצונעמען קאנטראל פון אלעס וואס איך האב, קען זיין מ'האט מיך געטרייט איבערצונעמען קאנטראל פון מיין פעמילי, קען זיין מ'האט מיך געטרייט איבערצונעמען קאנטראל פון מיינע פיינענשלס, אבער איין זאך, איין זאך וואס קיינער קען פון מיר נישט צונעמען, אויב איך לאז נישט, און דאס איז מיין קאפ. א מענטש האט שכל, נוצט ער עס גוט אויס. כ'וויל ענדיגן מיט א קליינע סטארי וואס איז געווען א שטיק צייט צוריק, עס זענען געזיצן צוזאמען אפאר זייער מוצלח'דיגע מענטשן, זייער רייכע אינגעלייט, און די קאנווערסעישאן אין די פלאץ דארט איז געווען, איז אונטערגעקומען אזא מין שמועס, וואס מיינט א מיליאנער? איינער האט געזאגט א מיליאנער מיינט איינער וואס ס'מאכט א מיליאן דאלער א יאר. איינער זאגט א מיליאנער מיינט איינער וואס האט עטליעסט צען מיליאן דאלער נכסים. איינער זאגט א מיליאנער מיינט איינער וואס האט עטליעסט הונדערט מיליאן דאלער נכסים. האט זיך איינער אויפגעשטעלט און געזאגט, איך וויל ענק זאגן טייערע אידן, טייערע חברים, וואס ס'מיינט א מיליאנער, און העפענס טו בי אז דער מענטש וואס האט עס געזאגט איז געווען דער רייכסטער פון יעדן איינעם. א מיליאנער מיינט איינער וואס ער קען היינט פארלירן זיין גאנצע געלט, און ער קען מארגן אנהייבן פון פריש כאילו לא היה. ווייל געס וואט, ער גייט צוריק ווערן, אז ער געט נישט אוועק זיין קאפ, ער געט נישט אוועק זיין עקספיריענס, ער געט נישט אוועק זיין פעיליערס, און ער טראכט וואס קען איך מיך לערן פון מיינע פעילערס, גייט ער קענען זיך צוריק אויפבויען. סאו איך וויל מיט דעם ענדיגן. מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף האף איך אז איר גייט קיינמאל נישט קענען פארשטיין וואס עטץ גייטס דורך. איך ווייס אבער פון ביסל וואס כ'האב מיטגעהאלטן ביי מיין ברודער ווי שווער ס'איז, ס'איז זייער זייער זייער א שווערע זאך אריבערצוגיין, אבער עטס האטס געהאט צוויי אפשענס, עטס האטס געהאט איין אפשען צו בלייבן אינדערהיים, זיצן צובראכן, דיפרעסט, נע, פון מיר וועט שוין גארנישט זיין, כ'וועל קיינמאל נישט טרעפן קיין שידוך, כ'וועל קיינמאל נישט האבן קיין געלט, כ'וועל קיינמאל נישט זיין האבן קיין ביזנעס, כ'וועט קיינמאל נישט זיין קיין מוצלח, דאס איז געווען איין אפשען, און געס וואט, אסאך מענטשן נעמען אן די אפשען. אדער עטס געקענט אפמאכן ניין, איך קום ארויס, ס'איז דא א פלאץ ווי אחים בדרך, איך גיי גיין, איך גיי זען ווי קען איך באקומען חיזוק, ווי קען איך געבן חיזוק, וואס דאס איינס פון די שטערקסטע וועגן וויאזוי דו קענסט באקומען חיזוק, איז צו געבן חיזוק. ליובאביטשער רבי האט מורא געהאט פאר די צרות פאר די נסיונות פון די דור האט ער אפגעמאכט, איך גיי נישט אריין אין ליובאביטש יעצט, אבער ער האט אפגעמאכט אז די איינציגסטע וועג צו קענען פייטן די נסיונות פון די דור איז דורכן מאכן אלע זיינע מענטשן פאר משפיעים, מאכן אלע זיינע מענטשן פאר שליחים, אז דו גייסט ארויס און דו דארפסט מחזק זיין א צווייטן, געס וואט, דו האסט ווערן מחוזק, סאו דו גייסט ארויס יעדן טאג טראכט, ווי קען איך ווערן מחוזק? און מיט דעם וויל איך ענדיגן, איך וויל ענק איין זאך זאגן דא, רבותי, נעם א מעטש, צינד אן א פייער, און לייג עס אונטער דיין בענקל און לאז די בענקל אויפפלאקערן און טאנץ אויף און גיי טו וואס דו האסט צו טון. א גוטע נאכט.